नमस्कार हम छी कपिल कुमार झा और हम पहुंच गेल छी शंकराचार्य धाम बक्सी टोल में तेईस जून 2025 के महाभाग शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती जी के तिरासम प्राकट उत्सव के अवसर पर अत सनातन धर्मी के द्वारा कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छला ई बक्सी टोल छै और बक्सी टोल में गोवर्धन पूरी पीठ पीठाधीश्वर श्री निश्लानन्द सरस्वती जी के जन्म भेल छनि आओर ई सती माया स्थान छै एहि सती माया स्थानमे शंकराचार्य जी के अपन बाल्यकाल बीतल छनि आओर हमरा पाछाँमे ई जे देख रहल छी पिपरा गाछ देख रहल छी हालाँकि ई पिपरा गाछ आब एकदम छोट छीन स्वरूपमे छै लेकिन कहल जाइ छै जे एहि पिपरा गाछमे शंकराचार्य जीके जे छै एहिठाम ओ अबै छलखिन हेँ आओर जखन ककरो सर्पदंश या भूत बाधा आदिके जहन शंका होइ छलै डर होइ छलै भय होइ छलै तहन ओ जहन ई संकल्प कऽ कऽ निकलै छल जे चल सती माय स्थान बक्सी टोलमे जाइ छी ओहिठाम हमरा एकर निराकरण हैत तऽ ई अनुभव होइते देरी निश्चलानन्द सरस्वती जे जिनकर बालकालके नाम नीलाम्बर झा रहनि ओ एहिठाम आबि कऽ भक्ति करऽ लगै छलखिन आ एहिठाम आदमी जे अबै छलैए ओकर ओ दुःखके निवारण करै छलखिन हेँ ई सती माय स्थान छै हमरा पाछाँमे देख रहल छी सती माय स्थान छै आओर ई ए, जे छै से मनसा देवी मन्दिर छै सती माय स्थानके बारेमे कहल जाइ छै दरभंगाके राजा राघव सिंहके देहान्त एतहि सर्पदंशके कारण भेल रहनि आओर एहिठाम हुनकर एकटा रानी जे रहथिन हुनका सङ्ग सती भऽ गेलखिन आओर ई ग्राम देवताके स्थान छै आओर एहि ग्राम देवताके स्थानमे जे छै से सती माइके स्थान सेहो छै आओर एहि सती माइ स्थानके जे बारेमे कहल जाइ छै जे बहुत जादा प्रसिद्ध जे स्थल छै दरभंगा महाराज राघव सिंह एतऽ छथिन हुनकर रानी एतऽ सती भऽ गेल रहथिन आओर ई ग्राम देवताके साथ ओ एक सङ्ग पूजित छथिन एहिठाम आओर ई जे देख रहल छियै हमरा सामनेमे जे ई देख रहल छियै ई मामूली जगह नहि छै हर जगहपर अहाँ तुलसी चौरा देखैत हेबै ध्वजा देखैत हेबै ई मामूली जगह नहि छै हम कनी काल पहिने कहलहुँ हँ माता मनसा देवीके बारेमे माता मनसा देवीके एतऽ मन्दिर बनल छनि आओर पहिल मन्दिर हरिद्वारमे बनल रहै माता मनसा देवीके आओर दोसर शंकराचार्य धाममे बक्सी टोलमे बनल गेल छै ई मनसा देवीके मन्दिरमे आओर ई जे छै से एहि जगहके बारेमे कहल जाइ छै शंकराचार्यके कोनो पूर्वज जे आसामसँ अबैत रहथिन रस्तामे मनसा देवी हुनका सङ्ग लागि गेलखिन आओर कहलखिन कि जे हमरा अहाँ अपना गाँव लऽ चलू आओर अपना गाँवमे अहाँ स्थापित करू हमर पूजा पाठ ओतऽ हेतै तकर बादमे हम जे छै से लोकके लोक कल्याणकारी काज हम करब लेकिन ओ आदमी बहुत मना केलखिन जे नहि हम नहि लऽ जा सकै छी हम अपना सङ्गे अहाँके कोना लऽ कऽ जाउ लेकिन माता मनसा देवी हुनकर सङ्ग नहि छोड़लखिन आ एतऽ आबि कऽ ओ व्यक्ति जे रहथिन हुनकर जे पूर्वज रहथिन ओ आबि कऽ ग्राम देवताक स्थानमे जे छै सतीमा स्थानमे जे छै से आबि कऽ स्थापित कऽ देने रहथिन तकर बादमे एहि जगहपर जे छै से ओ समय काल परिस्थिति बदललै तऽ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जे छै एतऽ आबि कऽ बाल्यकालमे एतऽ रहै छलखिन हेँ एहिठाम से हुनका जीवनके प्रेरणा भेटलनि शंकराचार्य जी महाराज ई बार बार हर जगह पर ई कहै छथिन जे भगवान विष्णुके द्वारा हिनकर रक्षामे नियुक्त छथिन मनसा देवी आओर मनसा देवी हुनकर हर पग पग पर हुनकर से सहयोग करै छथिन सहायता करै छथिन हुनकर रक्षा करै छथिन जहन दू हजार अठारहमे शंकराचार्यके पैतृक गाँव बक्सी टोलमे शंकराचार्य धाममे हुनकर पहिल बेर वार्षिकोत्सव मनायल गेल रहनि तऽ ओहि समयमे शंकराचार्य जी जे छै वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगके द्वारा जहन एतऽ लोकके संदेश देने रहथिन ताहि समयमे ओ संकेत केने रहथिन जे ई सिद्ध स्थल छै सतीमा स्थानके बारेमे ई सिद्ध स्थल छै आओर हमरा जीवनके प्रेरणा एहिठामसँ भेटल अइ आओर संकेत केने रहथिन जे हमर इच्छा अइ हम संकेत करऽ चाहै छी जे एहिठाम माता मनसा देवीके मन्दिर बनै आओर तकर बादमे हुनकर अनुयायी जे छनि देश विदेशमे जे अनुयायी फैलल छनि ओ सब सब मिलकऽ एकटा ओ सङ्कल्प लेलनि जे हुनकर अस्सी वर्ष जहन हेतनि पचहत्तरम वर्षमे ई बात भेल रहै जहन अस्सी वर्ष हेतनि यानि पाँच सालके अन्दरमे एकटा भव्य मन्दिर बनतै आओर हुनका जे गुरुदेवके समर्पित कयल जेतनि तकर बाद जे बनलै आओर एहिठाम माता मनसा देवीके प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य जीके देखरेखमे एतय कयल गेलै आओर ई जे मन्दिर ई जे हम अहाँके कहलहुँ हेँ ई जे छै से इएह मनसा देवी मन्दिर ई म मनसा देवी छथिन आओर जे हिनके ई पिण्डी स्वरूपमे एतय बक्सि टोलमे पूजल जाइ छथिन ओना तऽ हर गाँवमे हर घरमे मनसा देवी विषहाराके रूपमे पूजल जाइ छथिन लेकिन बक्सी टोलमे ई स्थान जे छै बहुत जागरंक मानल जाइ छै आओर एहिठामसँ शंकराचार्य जीके जीवनके प्रेरणा भेटलनि तकर बाद तेरह वर्षके अवस्थामे ओ जे छै से गाँव जहन छोड़लखिन तकर बाद नहि फेर ओ वापस नहि आबि सकलखिन आओर